Onıñ işin devam etken adamlarımızğa Alla çoq savlıq bersin. Bu toplaşuvnı al etken adamlarımızğa birinci Naciye hanum, bu kerçniñ, mına bu aktiv adamları bu körüşni al etkenlerge özümizniñ adımızdan çoq teşekkür kördiremiz. Çoq sağ oluñ. Çoq sağ oluñız. Sağ oluñız.

Çünki oca talebeler qadırında eñ meraqlı duyğular. Razı etseñiz, bir daqiqanıñ içinde peyda oldı menim miyimde bir fikir. Qırımda yaşamaq içün, Qırım içün talap etken bizim vaqıtlerimiz seksen beşinci, seksen yedinci yıl degil, elli altıncı yıl da degil, altmış yedinci yıl da degil. Bizim Qırımdan çıqqan vaqıtımız. Qırq dörtünci yıl bizim Qırımğa qaytacaq talap etken yılımız edi. Şu yıllardan berkli türlü-türlü küçmen, türlü-türlü quvetnen, türlü-türlü qazalı-belâlı momentlernen bizim halqlarımız öz Vetanına qaytıp, çaresini qıdırıp qaytıp keldiler desek olacaq. Men de şu Vatandaşlarım meni de qorandan şularından birisi dep sayım. Lâkin biz öz evimizge, Aqmescitke kelip yerleşkenimizge bir yıl oldı. Men sizge şu sırım aytma isteyim, bir yıllarıñ içinde men Qırımğa kelip bir şeyge, Tatarca aytsam eger, toy alamlar. Ne ekenin de añlamadım. Köp teşkilâtlarğa bardım. Köp dostlarımnan körüştim. Duyam, bilem, Qırımda yaşağanım, kelgenim bilem, yaşağanım duymayım. Qaysı teşkilâtqa barsam, ekiden eki nazik, bizge bek qıymetli sözler eşitirmen desem, eşitilealmay dedi. Yaşlar dep olarnı bağışlamağa mülküm. Ocalarınıñ arasına kirgende, tatarca eşitmesem, Özüm yoytayım. Evge kelip nastroyeniyem buzılayım. Ebet, özüm de ana tilde oqumadım, anadan, babadan, dostlardan, semmetdaşlardan eşitken sözlerimnen Moskvada olsa da şu sözlerimi qullanıp yürgen edim. Onlar çoq sağ oluñız. Mına bu yerde olğan bugün cemaat, men aqiqattan bugün Qırımda olğanım Ne Elmira hanım içün bugün? Elmira hanımnı men çıqqanda men, men bilmeyim, men uçat edim. Onı aytqan sözleri, onı rahmetli Basrağa aytedim, Ferit, balam, sen maña bir avtorda Moskvada olıp, bir gün zvat, maña telefon etseñ, Men sen laf etken soñ, bilesiñizmi ne edim? Ne qoyadım basrağa? Men ilhamlana edim. Bir afta sen menim köñülim kötere ediñ. Bir afta men tatar olıp bu duşmanlarıñ, bu qazaqlarıñ arasında men tatar olıp yaşay edim. Men fikirim tatarca oylana edim, degen sözlerini ayta edi. Şunıñ içün çoq sağ oluñız, mına bugün bizim halqlarımızğa, bizler de cac tügülmiz, bizim ocalarımızğa, Bizim tatar degen tatar milletiniñ arasında eñ ürmetli adamlar evel ezelden oca olğanlar. Bugün de ebet bu mektepte olğan ocalarıñ elbette zamanlar öte, vaqıtlar öte çoqusı mında iştirak ete olmağanlardır. Olarıñ talebeleri onı unutmağanları. Bu bizim halqımızğa büyük medeniyet. Bizim, ebet, evel biz kommunist obşestvosında oqudıq, bugün de yaman degen de bar, yahşılığı da qaldı. Bularnıñ arasında bir oqumış herif aytqan, Uvojeniye k proşlomu, eto prosveşeniye degen. Elli yıl ötken soñ, biz bu meselede mında oquğan adamlarnı, mında olğan ocalarını qatirley ekemiz. Bizler bugün özümizni zayıllı millet, prosveçennıy, kulturnıy dep saymağa aqiqattan aqqımız bar. Şu sözde men rametli Basır ağanıñ bilgenimce tekrar qatirlemek isteyedim. Basırağa ayta edim, balalarımız, niçün men tatarca laf etkeniñizni istey edim? Eger siz tatarca laf etmeseñiz, siz tatar medeniyetini bir vaqıt ögrene almazsız. Til, elli faiz medeniyetiñ, diy edim. Ebet, bu sözler bek qıymetli sözler. Ocalarğa men onı añlatmayım, no, ebet de, bugün de Bunday etken oqumış adamlarnıñ aytqan sözlerin, vesiyetlerin unutmasaq, elbette, bizim halqımız bundan da büyük, bundan da ürmetli olup yaşamaq mümkün. Basırağa rametli. Bek bizim halqımızğa çoq şey yaptı, pek yahşılıq yaptı. O, Moskvağa kelip, bizim haqqımıznı talap etken adamlarğa aqıl berdi. O, bir başına bir qıyınlıq kelgen adamlarğa babalıq etti. Tekaran oqup, mekteplerin, institutlarda aspirantura oquğan vaqıtı edi, buları ocalıq yaptı olarğa. Şunıñ içün o rahmetli ölgen vaqtında biz bir on beş adam bir fatiya aytken vaqtında mollamız onda tanq bolsa da aytqan edik o vaqıtnı, Basırağanıñ evi Moskvada yaşağan bizim semetdaşlarımız içün, onı bilgen onıñ talebeleri içün onıñ üyi bizge Mekke, Medine olsun dep istemiz. İ, aqiqattan şunday edi. O keçindi qarı. Bunda Kaçugin köyünde Kömülda, qısmet etse, cemaat quvetinen, talebelerniñ quvetinen onıñ baştaşı qurulıb, onıñ içinde büyük merametlik etip, dua senasıman biz onı bir vaqıt unutmamız. Onıñ İsmail Gaspıralı kitaphanesinde Aqmescitte biñlernen kitabı olsa eger, yarımı o verdi. Halqıma olsun dedi. Apayına ayttı, Men ölip ketsem, bu kitapnı satıp da, menim malım mol etmege isteme. Menim mollığım menim halqımnıñ bilgisinde, dep bizlerge epsimizge şunday vasit etti. Soñu lafların, soñu istegin basırağanın aytayım, o adamlar Qırımğa kelip de, ministr olayıq, ya biriniñ müdiri olayıq, onday fikir yoq edi o hariflerde. Balalarım! Eñ istegim Qırımğa barsam, birinci istegim, Kefeden Keriçke ketken yolda bir bederka tapılsa, şu bederkanıñ üstüne minip, mayıs ayında çölge qarap, oldımda lâlelerni körip, o lâleñiñ arasında bir baytal olsa, yanında da eki dane tay olsa, soñ ölsem öleyim, ökünişim yoq, edi. Alla ramet eylesin, bugünlerni körmegenlerge bugün bu yerde ulu olarnı ürmet etip, olarnıñ tarihını ürmet etip, unutmay keleyatqan balalarımızğa terbiye bergenimiz içün, menim elimde bolsa, Men Qırım merkezin Keriçke avuştırayım. Onıñ içün biz açıq yürekten onı hayırlaymız ve oña söz beremiz. Qırımdan Özbekistanğa sürgünlik olğandan soñ, ürmetli Astanağa ferğanada oblstat upravleniyanıñ başlığınıñ muavini olıp çalışqan. Anda da qırq yıl çalışıp, mına böyle yaşqa kelip, ale daa böyle dülgür olıp yaşay. Buyurıñ, geliñ sizge söz. Sağ olun. Var olun.